hello guys it's a girl va te hi nga hambani hmm, okay guys so namuntlha na ku pfuka sweswani na ku swekela baby something special na n'wi swekela manqina manqina manqina so guys mi ngo tshama na mina loko ni kha ni swekela my man okay guys so hi laha manqina ma hina ni le ku ma hlantswa hlantsweni yes mina so guys namuntlha ni yo ni pfuka ni zange ni hlamba na mati ni yo hlamba mavoko ni ku na rhanga ni ma tseleka and then loko ni heta lawa ni ta ve ni ya hlamba matima ni hlamba hlamba and then ni ta kota ku hlantswa tiplate kazi nga wari mi khome mina laha

okay guys so ni ku ni ta ni ta cheka munhu wa mina a byi relaxini byi busy loko tlhawuteni ka foni baby today i'm cooking something special for you
hey, what's up, my love? Check out Manina.

guys se lawa ni ya hlamba matino hlamba matino and then loko hi suka laha hi ya ti-plating obvious vanghana va me yebo guys ni mi rhandza ngopfu mi nga rivali ku like mi tlhe mi share mi tlhe mi subscribe hi ndlela yaleyo vanghana va me Uh-oh.

like share subscribe vanghani mi tlhe mi comment mi ni byela leswaku video leyi mi yi rhandza mi ri kwini a nga heti biku mara mo ni famba ni n'wi siya ni n'wana n'wo te hi ndlela ye mara ni ta n'wi yimela va te hi nga hambani

guys hetile ku phuza a ni phuza hi maga ya mi leyo i love you and uh, always and forever yo tiya ya ko guys yo times billion ka leyi ni phuzaka masiku yi ku nandzika okay se leswi yi nga heta na ku hlutswa tipleti and then a fambeni ya vona mancina ma hina hala ko ma endla njhani mm. yes guys la mancinci ma hina ma le ku vilavileni yo guys ma tikomba ma ta nandzika guys okay ma rhandi lesaponi loko swi sukaka ku sweka guys munhu se xi hete ku hlantswa tiplate n'hwetini ya sorry ka ni mi komba hi nge yo sweswi hi le ka hi ya tsaka up vuswa ku tsarika wu swi hala sayitini ta ta heta ta heta ku swi hava hava munhu xi ta xi ya khadla yo phela namuntlha ku na matsefu weather is not weathering so ya mi nga ku xi hata xi hata ku sweka xi ta xi xi ta xi ya khadla khadla ya a fambeni a hi sweka vuswa hi tlhela hi cheka na manqina ma yena ku swi endla njhani swi endla njhani guys ma vilavile manqina ma yena leswaku se ma ya ko va engetelela n'wini ya swimatano lava ma hlwela ku vupfa lawa eyi ma hlwela ngopfu ma ome nhloko ma fana tinhloko ta van'wana mara yo no bula ni ngendhawa okay okay guys se ni ngetelele mati bayizirikisho bya hina hi ta sweka hala na hala yi ta hatla heta as hi vulile ku um ka titimela okay so yes okay

guys guys yini se ni lava ku cheletela cheletela swilo na rhanga ni swakutela ku nata ku na ni nga ta chela swilo guys ni nga wa ni ta cheletela cheletela swilo na n'wina vanghani va mina bibi yero nanzi ke n'wana ma nga se vupfa ma nga se hela na ku hela leswi swa bya hina guys

okay guys and then leswi leswi nga ta chela swona i nga zi chela swa ku talatala va ku tsemelela sweswiwani tsimtsim fast fast and then hi ya chela na swin'wana ni nga ta chela chela ni ta mi komba swona mara ka ti-veg no lava sweswi ntsena and then hi leyi final results ya hina hi hetile ku tsemelela se hi chela panini fambeni guys hi chela panini mm. hi chela ka manqina ma hina guys a swa ku tsemanga swi na fomu guys la se ni chele i-onion i-carrots i-green paper i-sweet chili sauce a ni chele swa ku tala na barbecue sauce ni chela na yini na lemon juice swa ta yini ni chele na ni chela na leyiwani a ni ngi tivi kahle mara ni chela na yena what what from sweswiya i se ni dongelelini then maswo swi swa mi se swi sasekile a ni cheli hi supu mina loko ni sweka swi swa swa so ya se sweswi ni ta chela stoko and then ni relaxa nyana yebo guys lama nyana ma hina Você mal vem. Você mal vem. Não lá, mal pé, mal okay guys la mancina ma hina hi tile ku sweka swa byena hi lebyiya guys ni khensa nguva mi ve na mina ka video leyiwani mina baby yebo hi kombela mi nga rivali guys ku subscribe mi like mi tlhe mi share hi mi rhandza ngopfu mina my love na swithandwa sami